سڵاوی خوای گەورەتان لێبێ هاوڕێیانی ئەزیز و خۆشەویست دووبارە گەڕامەوە لاتان لە ڤیدیۆیەکی نوێ و لە فێرکارێکی نوێ لە فێرکاری و جارەماندا باس لە هەموو تایبەتمەندیەکانی سناپچات دەکەین کە ڕەنگە زۆر شتی سناپچات هەبێت تا ئێستا نەتزانی بێ لەم ڤیدیۆدا بیزانین بەڵام تکایە وەک یارمەریەک پێشەوەی دەست بە فێرکارەکە بکەم لایکی ڤیددیوەکە بکە و شێری بکە بۆ هاوڕەکان باوین سوودی لێبینن

با زۆرینە لێم و سەرتان نێشێنم دەست بە فێرکاریەکەمان بکەین لە سناپچات ئێستا ڕێگایکی نوێ زیاد بووە بۆ ئەوی پبلیک پرۆفایلی بۆ دروست بکەینە لێراچینە گۆگل وە لێرە ئەنووسین بزنس دۆت سناپچات دۆت کۆم سناپ بزنس مانەجەر ئەمە ئە لێرە کلیک لە لێرە سەرەتا پێویستە سناپەکانمان داخل بکەین دوای ئەوەی کە داخلمان کرد ئێرەمان بۆ دەکرێتەوە لێرە زۆر شتی تایە کە تا ئێستا ڕەنگە نەزانانی بێ بزنس داگرین و پاشان دێنە ئێرەنسرا پابلیک پرۆفایل پابلیک پرۆفایل داگرین و لێرە بەم ڕێگای نوێتوان پابلیک پرۆفایل زیاد بکەن ئێستای من ناتوانم زیاد بکەم چکە پابلیک پرۆفایلم هەیە من پابلێک پرۆفایلم هەیە دوجار خۆ بەتەبانە زیاد بێ ئەمەیەک دوو لە سناپشات ئەگەرمانەوێ ناوی سناپەکانمان بکەین بە بێناو چۆن ئەیکەین کلێک لە ناوەکانمان نەکەین خۆتان نەزان دوو ناوە لازنیم و فیرزنیم هەردووکی ڕاش دەکەینەوە یاخود هەردووکی دەسڕینەوە ناوی سەرەتا و ناوی کۆتایی ئەمە ناوی سەرەتا ئەمەش ناوی کۆتایی هەردووکی ئەستڕینەوە پاشان سەیڤەکەین چاوەڕێکین تاوەکو یۆر نەیمی دێتە سەر ئەلێرە ئەڵێ ناوێک دابنێ ئەوەتە سێت یۆرنیم ئەڵێ ناوێک دابنێ کلیکەشی لێمە دەکەین کە ئەڵێ ناوێک دابنێ و پاشان کلیک لە مایکە ئەەکەین ئەوەی ژێرکی بۆردەکە کە ئەیبینن وەکە کلیکمان لێ کرد چەند قسەیەک دەکەین و سەی پێشەوەی ڕیلۆدینگەکە تەواو بێ یەکسەر سەیڤەکەین بەم شێوی من بکەن سیرکەن پێشەوەی سوورانەوەکە تەواو بێ یەکسەر سەیڤەکەین بزانین بوو بە بێنەوە واگە بینە ناوی سناپشەکانمان بوو بە بێناو واتە کلیک لەم مایکە ئەەکەین و کەم هێڵە دەنجی هاتە سەر کلیک لە هێڵەکە ئەەکەین و دەخولێتەوە پێشوی خولانەوەکە تەوا بێ یاخود لۆدینگەکە تەوا بێ یەکسەر سێ بەکەین بەم شێوە دووبارەیەکەمەوە یەکسەر سەیڤ داگرین بەم شێوەیە ناوی سناپچاتەکانمان ئەشارینەوە یاخود ئەیکەین بە بێنەوە ئەمە تایبەرمەندیەکی تر بۆ ئەوی سەیری چات یاوڕەکانمان بکەین و نەزانێت کە سیرمان کردووە یاخود نەزانێت کە چاتەکەی ئەومان کردوێتەوە وەک ئەبینن ئەمە بیدمۆجیەکەی ئەوە لە بیدمۆجیەکەەوە دەست کلیشی لەکەین و ئەیزولێنین بۆ لای چەپ

بەدڵت نەبوو بۆ من ئەتوانی لای بەری ئەوە ئەو وازانێر سیر نەکردو بەڵام تو ئەتوانی بۆم شێوێ سێری چاتێم کەسێک بکەین ئەمە تایبەتمەندیەک تایبەتمەندی دواتر بریتە لەوەی کە چۆن سکرینی چاتی خەڵک بکەین یاخودی هاوڕێکانمان بکەین بەبێ ئەوەی کە بزانێت کە سکرینمان کردو یاخود بەبێ ئەوەی کە ناومان دەرچێ لە چاتەکە بڵێ کە سکرینی کردووە ئەوەستی پێنەکە ئەمە شتێکی بۆ کاری خراپ بەکاری مێنم بەڵام هەر باشە بیزانن بۆ ئەوەی من بۆ بۆیە ئەو شتانتان پێ دڵم بۆی بزان کەم شتانە هەیە کە ڕەنگە سێقە بەم کەسمە کە ڕەنگە بەم شێوە چاتەکانتان سکرین بگرێ ئەلێرە دەچین کلیک لە پرۆفایلەکانمان نەکەینەوە پاشان ئەچینە سێدینگ و لێرە دێینە خوارەوە لە سێتنگ شەیک تو ڕیپۆرت داگرین و ئەم بەشە ئینە بڵەکەین پاشان دێنە دەرەوە دووبارە دێنە دەرەوە و دەچینە چاتی و کەسێکە دەمانوێت سکرینی بکەین بۆ نمونە ئەم سناپەکەی خۆمە بانەوێ سکرینی بکەین بە بێوی ناومان دەرچێن لێرە مۆبایلەکانمان یەک جار یاخود دوو جار ئێرا دەچڵەکەێنین یان دەیجوڵێن ئەوە بە خێرایی بۆ لایەکی دەجوڵێن مۆبایلەکانمان لە ناو دەستمان دەجوڵین ئەم سێ نووسینی دێتە سەر ریپۆرت ئەبک داگرن ئەمەی سەرەتا و پاشان لێرە بە بچووکی ڕسمی چاتەکە کرێتەوە ئێمە کلیکێشێ دەکەین گەورە دەبێت و لێرە سکرینیەکەین بەم شێوێ سکرینیەکەین وە دینە دەرەوە وەک ئەبینن دەرنەچووکە سکرینمان کردووە دەرنەچووکە ئێمە سکرین شاتەکەیمان کردووە ئەمە بۆ سکرین بۆ ڕیکۆرد چۆن چاد ڕیکۆرد بکەین بە بێوی دەرچێ کلیک لە بیت مۆزیەکە یاخود پرۆفایلەکەی دەکەین بەم شێوەیە و پاشان کلیک لەم سێ نقطەیەکەین و لێرە شێری سناپکۆت داگرین و لێرە کە ئەمەی هاتە سەر شێری و ئێڕال یاخود سێنج و سلنیم ئەلێرە ببورن کە ئەلێرە ئەمەی هاتە سەر ئەلێرە ڕیکۆردەکەمان چالاکەکەین لێرە ئێستایم پێشەوە هەر ڕیکۆرد بووە لەبەر فێرکارێکە ناتوانم ڕیکۆرد ڕاگرم بەڵام ئێوە سەرەتا ڕیکۆرد مەکەن ئەم پرۆفایلەکەی دابگرن ئەم سێ خاڵە دابگرن و پاشان شێری سناپ کۆت کە ئەمەی هاتە سەر ئینجا ڕیکۆردەکە داگیرسێنن ئینجا لێرە لا چەند چاتەکەی هەمووتوان ڕیکۆرد بکەن بەبێ ئەوەی دەربچێ و لە چاتەکەی وەرنە دەرەوە ئینجا ڕیکۆردەکە لابرن بەم شێوێت دەرناچەکەیەوە چاتەکەیتان ڕیکۆرد کردو زۆر زۆر ئاسانە دووبارەکەمەوە ئەمە داگرین

هەر سناپچاتێک کە ئیمەیڵەکەی کۆنفێرم نەکرابێ وای دابنێ کە ئەم سناپچاتە هیچ شتێکی لەسەر نییە زۆر زۆر بە ئاسانی دەرسووت یا هاک دەکرێ تووش کێشە دەبێ پێویستە ئەم سناپچاتێک ئەم ئیمەیڵی کۆنفێرم کرابێ ئەگەر ئەمەت کۆنفێرم نەکرا وای دابنێ سناپچاتت هیچ شتێکی لەسەر نییە پێویستە ئیمەیڵەکانتان وە ڕقەمەکانتان کۆنفێرم بکەین بەڵام ئیمەیل زۆر زۆر گرنگە

تۆ فاکتۆری ئەخیتە سەر تۆ فاکتۆر چییە؟ ئەوەیە کار کەسێک ئیمێل پازۆری سناپچاتەکەتی زانی یاخود تاچ کردی ناتوانێت سناپچاتەکەت بکاتەوە یاخود دادوار کەسێک ناتوانێت بکاتەوە ئەبێ هەموو کات کۆدێک بۆ مۆبایلەکەی تۆ واتە بۆ ژمارە تەلەفۆنەکەت بێتەوە تۆ کۆدە داخل بکەین جا سناپەکە کرێتەوە ئەگینا بەبێویستی تۆ ناکرێتەوە

و لێرە دەینە خوارەوە نووسراوە کلیر کۆنڤسیشن ئەمە دووەم دانە و لێرە چاتەکەی لا دەبین بەبێ ئەوەی لە فرەند لای بدەین یاخۆ بلۆچ بکەین چونکە ئەیانوت ئەبێ ئیلا بلۆچ بکەین جالاچێ ئەمە دوورە لە ڕاستی و ئەتوانین لێرە بە باشترین شێوە چات چات بستڕیوە چاتی سناپ چات بستڕیوە و لێرە ئەتوانی